Gudde Mëtteg, Dir Dammen an Dir Hären. Haut wollt ech mat Iech iwwert déi Gesetzesinitiative schwätzen, déi de Status vun den Transpersoune solle reegelen. Wie sinn Transpersounen? Dat si biologesch Männer, déi sech awer als Fra fillen, déi menge si wären am falsche Kierper, oder biologesch Fraen, déi sech als Mann fillen. Dat sinn also Leit, déi ganz dacks ënnert engem psychologesche Leidensdrock stinn, an déi och an der Medezin beschriwwe sinn als Gender Dysphoria, Gender Identity Disorder oder aner Begrëffer, wou och dann vill driwwer diskutéiert gëtt, wéi een déi Leit soll psychologesch, psychiatresch, medezinesch opfänken, ob Operatiounen néideg sinn, fir d'Geschlecht ze änneren, ob dat iwwerhaapt gutt ass. Also op jidde Fall gëtt et do e klenge Grupp vu Leit, déi do e Problem hunn, an dee Problem huet sech eben och elo politesch konkretiséiert. Doduerch dat d'Regierung e Projet de loi proposéiert huet an csv eng Proposition de loi, déi eigentlech allen zwou dorop erauslafen, datt ouni Operatiounen, ouni iergendwéi grouss visibel Ëmstellungen déi Leit kënnen duerch en einfachen administrativen Akt hir Geschlecht bestëmmen, an dat soll scho gëllen nom Regierungsvirschlag vu Kanner vu 5 Jor un. Do stellt sech also e grousse Problem och vun der Protektioun vun de Mannerjäregen, zemools well och bei mannerjärege Kanner sech jo déi Perceptioun an d'Bildung, d'Festegung vun der Geschlechteridentitéit eischt vill méi spéit dacks ausbilt, heiansdo eischt an der Pubertéit. Wat ass also politesch hei ze gesinn? Et ass net nëmmen, datt hei eng Situatioun vun e puer Persoune soll geregelt ginn, mee et geet vill méi wäit. Éischtens muss d'Politik sech d'Fro stellen, wéi se sech zu der medezinescher a biologescher Wouerecht verhält. Déi Trans-Lobbyen, déi eigentlech elo eng Gesetzesännerung wëllen, déi behaapten, datt den Dokter bei der Gebuert vun engem Kand eigentlech d'Geschlecht net feststellt, mee et, assignéiert zouweist, sou als wär dat en arbiträre, bal onwëssenschaftlechen Akt vun engem Medezinner, wat et awer net ass. D'Geschlecht vun engem Mënsch ass jo net nëmme bestëmmt duerch déi extern visibel Geschlechtsorganer, mee och duerch Hormonen, duerch Chromosomen, alles dat kann ee jo feststellen an et gëtt ganz, ganz vill Ënnerscheeder zwësche Männer a Fraen. Eng zweet Saach ass, datt d'Gesellschaft insgesamt en Interesse drun huet, datt Leit kënnen kloer identifizéiert ginn. Et ass also scho schwiereg, wann herno Leit, déi sech net hu missen operéiere loossen oder net speziell hormonell behandelt goufen, also ausgesinn wéi eng Persoun vum Geschlecht A, awer administrativ zum Geschlecht B gehéieren. Och dat huet eng ganz Rei vu Konsequenzen, zum Beispill, datt Männer, déi sech als Fra bestëmmt hunn, datt déi kënnen op Dammentoilette goen. Mir gesinn dat an Kanada an an den USA, wat dat fir Problemer bréngt. Oder am Dammesport participéieren, obschonn se jo awer biologesch Männer sinn. Och dat sinn Diskriminatiounssituatiounen. Fir eis alleguer ass et och schwiereg, well mer da mat Persoune confrontéiert sinn, déi mer spontan géinge mat Madame oder Monsieur urieden. déi awer da sech diskriminéiert fillen, well se vläicht administrativ festgeluecht hunn, datt se zu deem anere Geschlecht gehéieren, dat wär och nach net esou schlëmm, mee gläichzäiteg ass d'Regierung am Gaang am Kader vun der Ratifizéierung vun der Istanbul-Konventioun eist Strofrecht an deem Sënn ze änneren, datt wann ee Leit falsch uriet, also a se an deem Sënn diskriminéiert, Transpersounen, datt een eventuell och riskéiert strofrechtlech verfollegt ze ginn fir eppes, wou een u sech. weder dat hätt kënnen erkennen iergendwéi, nach do eng schlecht Intentioun misst do sinn. Also och do stelle sech ganz grondsätzlech Froen. Fir eis Kanner ass dat do och ganz schlëmm, well bei der Fréisexualiséierung gëtt hinnen dann eng Fluiditéit an der Gender-Identitéit do suggeréiert an erkläert, An dat bréngt vill Kanner duercherneen. Et gëtt hinnen souguer och hei am Land, net nëmmen an USA, esou gesot, als géing et nei Begrëffer ginn, wéi die Väterin. Eng Väterin ass eng biologesch Fra, déi ausgesäit wéi e Mann, déi sech also zum Beispill hormonell behandele gelooss huet, kann e Baart hunn an e Kand kritt. Dat ass also dann eng Transpersoun, déi als Transmann optrëtt, déi awer eng biologesch Fra ass. An dat soll da bezeechent ginn als die Väterin. An dat gëtt eise Kanner an der Schoul erkläert. An Dir gesitt, datt dat alles anescht wéi einfach ass. Fir d'Kanner ass dat net ze erkennen an net nozevollzéieren a wéi d'Elteren, mat deenen, wou d'Kanner vläicht heem kommen, dann Erklärunge wëllen, genausou mann. Et ass also eng Situatioun, wou mer alleguer d'accord sinn, datt wa Leit an engem Leidensdrock sinn, vläicht och suizidal veranlagt oder wéi och ëmmer, datt deene soll gehollef ginn. Do ass net de Problem. Do ass net, do ass net d'Fro, politesch gesinn, Ech mengen, do ass ëmmer de Wënlen do ze hëllefen. Mee kënne mer et maachen op Käschte vun der wëssenschaftlecher Wouerecht? Kënne mer et maachen op Käschte vun der Rechtssécherheet, och strofrechtlech, vun der Identifizéierung vu Leit? Wéi hale mir et als Gesellschaft mam eisem Verhältnis zu der wëssenschaftlecher Wouerecht an iwwerhaapt och zu deene Prinzipien, déi eis solle reegelen? A si mer bereet dat, fir esou eng relativ marginal Fro, ouni awer de Leidensdrock vun deene Leit doduerch wëllen kleng ze schwätzen, ob mer awer bereet sinn, do fir déi Prinzipien opzeginn. Ech mengen, dat däerfe mer net. Mir musse kucken, datt mer déi Saach do vernënfteg uginn, ouni op grondleeënd Prinzipien ze verzichten. Ech soen Iech villmools Merci fir d'Nolauschteren a bis d'nächst Kéier.